dem no dey tell man wetin to do o at all. e get the point now man wey wan take responsibility dem no dey tell am wetin to do he know wetin to do before una even tell am to do am Yes. this one sef una dey even ask am e dey e dey ọkọrọga elu ya akọrọga ala go up go come down e dey ọ na-agbagharị ka mkpụrụ ewu I nearly talk that thing now but God said Nedu shut up your mouth Amen. so my brother I no know wetin you wan make we tell you again that guy no dey ready to take responsibility e dey work e get money wey go take do the thing e fit be say he wan do mm. but he no get yeah. the, the financial uh, uh, the financial in here mm. to augment the here you get the point now mm. uh -huh. Offrey, what I don't know what they smell as she speak. Smell? Hmm. oh, oh, this one say he has the he has the money. Eh, eh if he get the money then obviously he no wan do anything. he no wan do na maybe the guy no dey enter him eye again. obviously the guy no dey enter him eye again. he don collect my pocket. he don collect wetin he wan collect he don get wetin he wan get obviously the guy no dey enter him eye again obviously he no wan do am so. Mm. you just wan make the guy talk wetin una don know already deep down you wey send this picture my brother you know you know say the guy no wan take care of the girl him mind no dey there again you just wan make we just tell you Uh, we dey always know these things we just decide to get confirmation ka ọ dịkwa you get the point now Mm, get my it. brother the it is the writing is on the wall uh, he is even married to someone else oh Ah, ah, ah. the one was

dey insult am all those kind of thing yes. so i had to call my mom my sisters to order let this guy do what he wants to do for this boy when i don carry am go and i wan carry am go they don state the matter say he wan take care of the child good but his plan now what he saying now he wants the child to come and stay with him how old is the boy this how, boy is seven

um, um, sachet of um, coke this um, big apple one pack later they come dey later they dey come see pikin this one i tell you now eh, maybe once in three months or once in two months that's by the way okay now they said you should be giving the child that's why i tell you now when i said that about twenty sixteen

away because me now don call the school give them strict in instruction that if anything should happen to that boy because the only way he go fit get hands to fit take that boy na for the school and na the teacher dem for the school dem dey call am. yes so wetin wetin wetin wetin you wan make we do now tell us wetin you wan make we do. now if e go possible eh make dem call am because as i call am this morning the guy no dey straightforward

Okay, they hear? Nah. Eh. you you you put it in. Pikin don burst out. You no nah, wan take eh. care of wetin you put it in. Nah. Make eh. carry the pikin. Uh, ah, another thing also uh, wey I go apologize to this guy and I say mm. uh, we we see the matter from the surface when dem send am so we don already

So I I took him. I told him about it. Mm. When you come tell me say no wahala at mm. initial. Mm. So as time goes on, he come tell me say na go comot the belle. Mm. I come tell am say okay. I never do am. I never do am before.

okay you know wetin go happen eh uh, uh, just just give us more time make we rush go break once we come back we go call you back okay. okay. Hmm. the signs don dey there from from from onset. you see that one i talk from before you call am you see am i tell you say something. something dey either either he no want the pikin

we go call back uh, we go call back this lady we don we don we don talk yeah, for here internally you know internally we don reason matter you know uh, plenty things plenty things dey on top this matter uh, but mm. may we still call uh, may we still call the lady back and eh, mm. make we follow her talk and then we go know how we go take push go forward on top this matter hello my sister. Sir? Oh yeah, so um uh, uh continue. So where the matter day now? Uh what did they really happen now you see? For like for like two for like a year and now, you know they send me the because I can't go woman rights actually. Uh, now, uh, you get what I want to talk. Let me make me ask you that question. Right now, as me and you they talk today now, where the matter day?

If that guy truly love you and wanted to keep you and wanted to do everything, in the first place, he not go tell you may you go do abortion. Mm -hmm. Yes. As he don't first tell you, say go do abortion, that was the red flag. Red you suppose don't know from day one. Say ah, this guy not carry me for mind. This guy no go carry the picking for mind. He no go carry anybody for mind. Now wait you suppose don't carry for mind. Tete. But the, my problem is say you see him, but you choose not to see him. you no see wetin dey in front of you you see wetin you wan see even till right now sef you still no dey gree see wetin dey for front of you you still wan see wetin you wan see wetin dey in front of you na say this guy no send he no want to do anything with you or anybody but una still dey find one way or the other to see wetin you wan see and to force am to see wetin you wan see. oga he's not saying it. he no need to he no need to talk am. Yeah. he no need to talk am. he no need to talk am. see let me let me be honest with you i go call am i go still call am for phone o oh. but for from us here we, we stand corrected we go still open phone line make everybody call you tell you wetin dem believe on top the matter o oh. for for personally and us wey dey here ah bone the guy bone the guy bone that guy face your pikin if na to he has not been he no dey there from day one cut am off totally bone the guy una take una take care and as the pikin dey so now e be dey answer im name change im name to your own family name. simple. okay sir do you know what do you know what i want to say now because tomorrow he might come and see this is what son. he might not to come anywhere. stop doing what because the, the, the, the reason why i'm saying. my sister na today we dey forget na this thing wey you, wey you talk so now na major problem wey don keep people wey dem dey. e don keep a lot of people eh what of tomorrow na today we dey now now in the now so wait no vex o nega una don be angry o for seven years you no think of tomorrow no think of tomorrow na now you dey think of tomorrow my sister you reason am now you need you need person to tell you the whole truth o. Oh. actually actually nobody is forcing him to take care of my, of my baby. Mm.

I no tell you from the day one wey the belle enter. Exactly. From that first. From that first day wey him don tell you make you go ah, do abortion. Go abort, uh, uh. Na that place you go don know say ah this guy not my own. That time now you for don tell yourself oh yeah this pikin na me go carry my mm -hmm. pikin mm-hmm. myself na me go born my pikin mm -hmm. myself oga come dey go. Mm -hmm. Or however you decide to run the package na you go decide am. because me i no support abortion you understand but however you wan support i run the waka yourself na you go decide am but from that day na you suppose don know say ah wetin be relationship wetin be love mm. love na person putting himself uh, you, you another person in front of before mm, himself yeah.

women una dey know this whole thing dem say una dey intuitive for again una dey know but una lie taa another sell am so my sister my own personal advice personally o i go say make you bone that guy totally Okay. uh, face your pikin life hustle train am to the best not this this your story e dey everywhere not be the first time this kind thing dey happen in fact one lady send us message here say now you understand so if you want if you want keep if you want keep the if you want keep as as the pikin dey so now if you want uh, uh, uh, uh, keep keep the the the the pikin name fine if you want change am fine however you want to do it you dey hear me so now shebi dem say the only time wey pikin go answer papa name na when Im, Im Papa pay bride. Im Papa pay bride price. Yeah, no. Yes. Exactly. Going by the tradition. But if you no wan go by tradition, you wan still live and make it the outside Papa name. No problem. Right now, for for you, the only thing wey you go dey think of now, na your pikin. Because that guy no ready for anything. I stand corrected though. I go open phone line now, make people advise you small. Then I go call the guy if need be to take am from there, okay? Okay, sir.

into conclusion. some people now just born come. Yeah. so you, you, get you get credit if you say if you just talk so to me. so for man we go hospital a day after woman wey say in love do cs he say don't bring the pikin to the house that person dey responsible you pay seventy k he get sense of belonging i'm gonna call the guy. no hello my brother sonny i greet you good morning. Yeah. my name na nedu i dey call you from wazobia fm. yeah i been listening to you. yeah. Can so, I say

you dey hello you dey hear me baba listen to me i go i go cut this call o you know say na you be one call first shebi you know say na you be one call first wey you no pick you no pick call twice now we call you first because we born here from you first of all okay oya sonny sonny now listen to me baba calm down listen to me now ah you dey talk like woman listen to me now this thing wey you don hear everything now yes one question wey i go ask you before i allow you talk further truth dey for inside everything wey this lady talk and im brother no single truth in those things is own ya said now wetin be the thing wey be lie inside all the matter make i hear you first of all mom said i came to the hospital after she has given birth abi yeah yeah say say you tell am talk say make you not bring the pikin uh, uh, make you not bring the pikin come in house your own house make you carry am go make she carry am go her house true or false. just ask just ask a question she told you that i came to the hospital after she has given after birth. she don born yes. then how did i pay the money. They you say, say you I, pay seventy thousand uh, say na the bill na three hundred and fifty k you pay seventy thousand.

you don you dey since last year for the past one year wey dem say you no dey take care of am na true say you no dey take care of your son for the past one year yes or no. is it na no. eh. no i been taking care of that guy i have been taking care of him. you dey take care of that guy. No. baba you know say i get for my front i get every inf i get information from the late from the lady in question i get information from the brother i get information from now so you dey tell me now say you dey take care of the boy dey send upkeep dey send school fees and everything for the past one year sorry i don't know the i don't know what they tell you about school the boy dey go na na question i dey ask you dey take care of the you dey pay school fees and you dey do upkeep for the past one month dey pay school fees but for the past one year i stop paying upkeep because of something something happened. why you not pay upkeep for your pikin for the past one year.

in fact you know wetin you go do for me sonny the number wey i take call you uh, send me send me send me whatsapp then i go call you uh, immediately after I come off for inside the studio. I'll call you for WhatsApp after I come off for inside the studio. Good morning, Oganodi. Please let the lady take care of herself and her baby. The same thing happened to me about nine years ago. Mm. The guy rejected the pregnancy, saying he wasn't ready to be a dad, and that the people he's not, and that the people